xo sungula a a ni tshembi ku i nga ndlela munhu protection order a nga pointanga your name um kumbexani um xilungu lexi a xi tivi ku fana kumbexani hi ku hina hi yang tlilasini but i don't think ku i nga famba i ni i ni ndlela protection order ku ve ni a ni tshama ni va friend ya wena kumbexani ni tshama ni ta ka n'wina ni fika ni rhuketela stuff like that cause mina ni tiva ti-protection order tindleliwa vanhu lava va kumekaku va ku dyohelini loyi munhu loyi a ku hluphaku kahle kahle loyi a kumekaku a taku ka n'wina a fika ku harasa a endla whatever so i was shocked yesterday ni kha ni kuma kholo from kun'wana kwala ka swindhawanndhawani va ni byela ku no um mabyongo ya wanted um i fanele ti ta sayina phepha ka magistrate uh, for protection order uh, a ni tivi ku ni nga ti ni nga va na nkarhi ni attenda swo fanisa na sweswo cause na sweswi loko ni kha ni vulavula swowani le ku vulavuleni hi munhu ni vulavula hi hi leswi swi nga ka mina so guys na hlamala mani and then busy le studio ma swi vona n'wana sesi hi thweka hi busy hi le ku tirheni hina hi le ku disturbiweni hala tlhelo hi vanhu van'wana because va swa irritate leswi va nga ku swi endleni um mina a ni nge kumeki ni kha ni famba ni ku ni ya sayina um protection order that i don't know ku e protection order ya yini leyi ni yi sayinaku ma swi twisisa ne a ni nge sayini sayini ti-protection order to ka ni nga ti tivi ku ni sayina for what good dressing um mina hinkwaswo leswi ni swi vulavulaka ni vulavula swa nqhondo swi swo aka that's why ni ri mabyongo so na mi kombela mani magaza ka hina kumbexani um hikuva ni yangi exikolweni mina a ni swi vonisi swona ni tiva munhu loko a ndlela wa protection order ku ri munhu loyi a hluphaku munhu loyi a ku telaka na le muti wa ka n'wina va ta ku a fika mi harasa harasa a mi lwisa lwisa um munhu loyi a vulavulaka wena a vulavula hi mavito ya wena so a wu ni hleketi ni vulavule hi vito ra munhu mina ka ti-life ta mina and uh, i'm not afraid no vula ku a ni nge ni ya xa- ni ya sayina thyaka thyaka rivalani a ni sayini sayini swo ka ni nga swi tivi ku ni sayinelo wa yini and then lava lava nga ni fonela va nga ha toloveli na siku na rin'we ku ni fonela ka swo ka swi nga khomananga cause a ni na nkarhi ni le ka sweswo na dyambu ri le gwiseni laha ni nga kona that's why ni ni khale ku thyeka n'wana vo sesi chef chefza yeah and then ni na swin'wana mani swi ni nyangatsaka uh, i think uh, uh, ni sungule kahle swa mina tanihiloko ni vuleni loko no tiyimela hi wexe ka swa mina a na ha lavi kumeka ni kha ni nyangatsiwa hi munhu ku he ni lava ku pfuniwa hi mani he ni lava ku pfuniwa hi muloyi he ni ta ya ka mani mani ni ya na ri lava ku pfuniwa no ni tindlela swa mina hi mina hi wexe hi nyama jimisi mina self so ku na swikoxa swin'wana swimbirhi swikoxa leswi le ku ngheneleleni ka vutomi bya mina and i khale ngopfu ni ri ka distance swinene na swikoxa sweswo mara swikoxa leswiwani swi after mina so a ni tivi hi toho siku ni fane ni endlisa ku yini xin'wana xa kona swikoxa leswiwani swa rivala ku munhu waloye u fanisana na waloye waloye mi mi byelaka vanghana va mina ku va nga ha ti kusuhi na mina. cause me ni xiharhi vanhu valava mi va tive cause of me vanhu valava mi va tive hi mhaka ya mabyongo ende mi nga la ku ni kwatisa laha swi nga fikelelaku ku se ni humesa swihundla swin'wana swikulukumba ngopfu swi lava mi namba mi va pack off n'wina swikoxandi n'wina mi namba mi ya teka ximandani mi cela xigojani mi va back off ka vutomi bya mina cause loko ni ya vuya game two ni ya ku vulavula straight hi mavito ku i munhu wa so na munhu wa so loyi a nga ta ka mina ene lexin'wana xikoxe lexi n'wansati lexi lexo catiwa xi ri mukhegulu um a ni type ya xona xo sungula ende a ni tshama ni va ni va chomi ya xona so na hlamala ku xi kumeke kha xi lava yini endzhaku ka vutomi bya mina mina guys um ni kombela mi va byela vanhu lava a va tlheli endzhaku ka mina mina ni wexe ka vutomi bya mina ende loko munhu o lava ku famba a nghenelela ka swa vutomi bya mina ni ta ku onhela swinene ni ta ku onhela leyo swo i nga tshembi ku hi mina i nga ni sayizi i nga ni tirhiseli rhula. a na ri yena scinet loyi a n'wi tivaka a na ri yena psychology loyi n'wi tivaka i'm very so different and the other thing ni nge tsandzeki ku hanya na vanghana va mina lava ni nga va introduce ka swikoxa sweswo ivi sweswiwa swikoxa leswi ya byela vanghana va mina ku va nga tshuneli ekusuhi na mina i nga tivi ku vutomi lebyiwanga kahle kahle bya machangani ku ri kahle kahle miloya na loko dyambu ri tlhavini mi loya dyambu ri humile ri tlhavile a ni nge tshiki mina ku hanya na ti-friend ta mina ti-friend ta mina ta tshama ti ri ti-friend ta mina wena wa xikoxana wena wa matini yo yo hangalaka wena xikoxana lexa n'wansati lexi lexa matini lamo pfuleka wa mazinu wa munhu wa mazinu kasi wena siku na rin'we wena n'wamazinu u nga ni toloveli mina na siku na rin'we nga ni toloveli nga fambi fonela fonela vanghana wa mina i byela vanghana wa mina ku this and that he psychology this he psychology bye a ni tshama ni va na phone number ya wena even the day and ni ni nge pfuki ni ve na yona because you are not my type a wu type ya mina na siku na rin'we so na mi kombela n'wina swikoxa swimbirhi i'm warning you na mi wona sweswi i'm warning you loko na tshe ni kuma swin'wana futhi hi n'wina ni ya ku byela ni ya byela vanhu straight and ni ta mi poyila ni ta valula swi swin'wana leswo a mi nga swi expectanga in life ku ni nga swi vula and mina i gonna say it cause mina mind ya mina yi yani hi ndlela yin'wana so na ku kombela swi kayisa namuntlha mi kayidza mi kayidza na swivanana swa n'wina u swi nga fambi swi vulavula hi mina swi vanana swa n'wina swi famba laha swi vulavula hi mina ka vanghana va mina i know everything loko ni ku ni tiyimisini ni tiyimise hi wexe a ni dyohangi ni endla swa mina why mi nga ni hoyozeli swikoxa ndi n'wina why mi nga ni hoyozeli a na fani mi ni hoyozela loko mi ri na tinqhondo mi tshika vuloyi byo loya na nhlikana mina ni ri loko mo yi kandziya ku ya mahlweni I'm warning you ni nge tshiki ku hanya na vanghana va mina ene vanghana va mina hi lava ni nga kumeka ni kha ni va introduce ka swikoxa leswi munhu waloye mi n'wi tiva hikwalaho ka mina so a ni lava ku ya deeper i don't wanna go deeper cause loko no ya deeper swi ta va problem ngopfu and swi ta va disaster first point kayidzeni byanana xa wena xexo kayidzeni byanana xa wena xi stopa ku vulavula hi mina cause it's enough there is a ni tshama ni hleketa no ni tshame yibyana xa wena xexo a ni tshama ni hleketa u na mbyana yo fana leyo mina vuton'wini mina ni focusini ka vutomi bya mina ni focus ka leswi mina ni nga ku ndleni ka swona so mi nga fambi mi fonela fonela vanghana va mina and then mi byela vanghana va mina leswi n'wina mi swi vonisaka hi swona leswi n'wina mi swi lavisaka hi swona munhu waloye mi ku tiva hikwalaho ka mani loku nga ri mina u ta ki n'wi tivela kwihi mi nga la ku ni vulavula to tala mi nga lavi ku ni vulavula to tala cause ni ta vulavula to tala ende swi ta mi tsandza xikoxa lexiya xi nga catiwa xi ri mukhegulu number i va back off ka vutomi bya mina a ni chomi ya wena a wu tap ya mina ku wa munhu wa mazinu ka siwena na mina ku geza ka ndhengeza liyana vo phikela ni ku yisa na le ndhaka ntshava ku wa munhu wa ka hina wa mazinu was it ku hava na wun'we munhu wa ka hina wa mazinyo se na mi kombela ni kombela ku mi tlhelela ndzhaku ka vutomi bya mina ende loko ni tindlela swa mina ni endla swa mina album yi le kuteni yi ta mi bablind I'm not afraid album yi le kuteni it's on the way and yi ta mi karhata blind psychology hi mina nyama hi mina waloyi se mina lexi ni mi kombelaka xona ni kombela ku ri zamanyani ku deda ka vutomi bya mina mina a ni munhu wo wo wo wo kumeka loko ze ni kumeka ni kha ni ni ri so ni julukile ni kha ni rhandza so ni nyangatsekile i'm not good and i'm not ni ku ni nga famba ni tsaka hi swo fanisa na sweswo hambanani na vutomi bya mina ni le kule na vutomi bya n'wina i kuza na ntswanani xa wena i byela ntswanani xa xa wena stop ku xi vulavula hi mina evanhwini xi vulavula hi mina xi senda senda ti-message i know everything so mi nga la ku famba mi ni pumba vuloyi one of the day mi nga la ku famba mi kuma mi ka mi ni yisa tijele cause ni ya papa ni ya kokwani ni hahani ni hava malume ni hava yini no va munhu one man evuton'wini na va lava ni nga sala na vo ntsena lava nga mama va ni siyela so a na ha la ku kumeka ni kha ni ni na switirese swin'wana cause ni hleketa ngopfu hi hi family ya mina so ni tiyimise hi wexe laha a mi fa mi ni hoyozela mi ni bela mavoko mi le ku teni na swi na vuloyi bya na hlikani and leswi wa vuloyi byebyo leyo i never allow that even a day ni kombela mi va back off ka vutomi bya mina so mi famba mi ya vulavula hi mina ku he psychology loyiwani byere psychology he byi psychology byi xikoxe xexo ni kombela ku ri xi va back off ka vutomi bya mina a tlangeli kule na life ya mina a ni chomi ya yena a ni n'wi tivi a ni xi tivi xikeputani lexi a xo catiwa xi ri xi ri xi ri xi ri xi ri xi ri gwangwandla na loyi a nga ku cata ku ri o rhandza swilo mbava luya o rhandza ku duma cause o famba cata xi xa useless ku fana na wena i famba i nghenelela ka vutomi bya mina hi leri ngo yini na yena loyi a nga famba a ndlela ti-protection order um leswi nga swi endla swa protection order ya wena a ni na nkarhi wo sayina nonsense cause a ni vulavulangi hi vito ra wena first point i didn't mention your name so you don't have right ku i nga ku ka mina ku i ndlele protection order for this and that and that guys kombela mi va kule kombela mi va kule swinene na vutomi bya mina tlangelani kule na life ya mina ni tshikeni ni hanya swa mina ni tshikeni endla swa mina hi ku rhula ni tshikeni ni endla swa mina hi ku rhula mikwembu ya ka hina yi ta kota ku ni pfuna na xikwembu xa le tilweni so mi ta famba mi nghenanghena ka vutomi bya mina if ni dhowo ni ri kule na n'wina a ni tivi ku se mi lava yini kahle kahle a mi ni lavi ni kha mi ni vona ni kha ni hanya la vuton'wini mo ni lava ku ni vona ni fini hi leswi mi swi lavaka vanghana va mina va lava va lava ni nga ta ni ta va introduce ka xikoxa lexi namuntlha xikoxa lexi byela munhu loyi ku a nga tshunela kusuhi na mina munghana wa mina i munghana wa mina hi wena xikoxa ene ni ta tshama ni na yena hi laha ku nga heriki ene ni ta hanya na yena hi laha ku nga heriki me lexi ni mi kombelaka xona try to back off ka vutomi bya mina album yi le ku teni ende vanala va ta nyuma a ni chuwangi mina ma ni chuwangi theka n'wana sesi theka theka wena futseka yimanyana ka vutomi bya mina khoso leswi mi nga ku swi ndleni swi ta mi khosela ku rila siku rin'wana siku rin'wana swi ya mi tisela ku tsema leswi mi la ku try ku swi endla ka vutomi bya mina meni wa ka siweya ni komati mina mawelele mi nga loko ni phunghelele hi ndlela yaleyo ni le kule ngopfu na vutomi bya n'wina a a ni tshama na loko ni tshamile ni kumeka ni fambanga ni vulavulavulavula hi n'wina ni vulavulavulavula hi n'wina mi nga ngheneleli ka swa mina na siku na rin'we vanghana va mina i vanghana va mina va ta tshama va ri vanghana va mina ene vanghana va mina ni nge tshiki ku hanyela vona hikwalaho ka swikoxa swikoxa leswikulukumba swo fanandzana na swikoxa xexo ene xikoxa lexiwani vanhu valavo va tena mani because munhu yoloye i n'wi tive from me nani ti ta byela munhu wolowo ku don't go there i mani wena i khome misava na hi wena i hanyisaka vanhu emisaveni i yeso i byela na lexi a xikoxa lexin'wana xa xa n'wansati mi nga ni toloveli mina mi nga ni toloveli na siku na rin'we na siku na rin'we mi nga ni toloveli mi nga ni toloveli ni tshikeni ni ba album ya mina yi huma album ya mina ni yisa ni yi yisa yi ya cinisa vanhu a ni ta ni endla album ni ndlela munhu wo karhi kumbexana ni ndlela xi xo karhi ni ndla album yo cinisa vanhu no adiresa vanhu ka swin'wana leswi a va nga swi voni that's why ni ri mastermind ni mabyongo so mi nga la ku ni nyangatsa hi nga tolovelana ku fika kwalano ni ya xaka ni hava mhani ni hava ni hava kokwani ni habava ni hava malume ni hava ni hava yini no mbyana so i nga tlangeli kusuhi na mbyana cause mbyana yi ta ku luma i khuze mntanana xa wena xexo xi stopa ku vulavulavula hi mina xi vulavulavula hi mina xi vulavula hi mina a ni xi hleketa even loko ni tshamini xexo ku xa exista evuton'wini a ni tshama ni ni hleketa hi xo fanisa na xexo album yi ta huma ene va ta cina valandzeri va mina na vaseketeli hinkwavo ka vona va tlhe va yi rhandza mi ri kona n'wina va nala lava sweswiwani mi zama ku pfalapfala ku ni nga fikeleli ku heta swi swa mina mi famba mi ya yima hi makhumbi mi nga mi pfurhetela mi ta pfurhetela mi ze mi karhala this year ku wa nchumu lexi mi nga ta xi endla ku wa nchumu lexi nga ta xi wina xona ku wa nchumu lexi mi nga ta gainer xona tshweka n'wana sesi na ni toloveli mina khelelani endzhaku ka mina fambani ka vutomi bya mina cause na mina a ni kona ka vutomi bya n'wina mi nga vi after mina na ha ri khada mina na ha la ku hanya kumbexani ta kota ku fikelela ka malembe lama mi nga na wona n'wina swikoxa ndzi n'wina try to back off on my life a ni nge tsandza ku hanya na ti na ti-bra ta mina hi mhaka n'wina famba loko mi ni vona mi byela brother mina this and that hey bae luya this and that hey se kolo bya bya bya fuck you